Dyrmyk atly pişijek. Dyrmyk şol gün köselýäpdi. Onuň garny agyrýardy. Emma Dyrmyk garnynyň agyrmagynyň sebäbine hiç düşünip bilmedi. Ol zäherlenen bolup hem bilerdi. Dyrmyk garnagyrynyň sebäbini bilmek üçin tokaýa tarap ýola düşdi. Belki, Ol şol ýerde derdine derman tapyp bilerdi. Aslynda ol özi ýaly bir pişikden soran bolsady, bu wagta çenli garyn agyrysyna çäre tapyp bilerdi. Emma dyrmyk. Haý, meniňem-ä, bir haýwanyň beýleki haýwanlara berjek maslahaty hökman zordur. Pişige maslahat soranyň näme, başga haýwana maslahat soranyň näme? Bularyň ikisem bir zat ahyryn, diýip, ýoluny dowam etdi. Dyrmyk şeýdip pikirlenip barýarka, ýolda Ýogi atly bir aýa duşýar. Aý Ýogi bu zatlaryň aklynyň çatmaýandygyny aýtdy. Ol Dyrmyga bir ýolbarsyň salgysyny berip, oňa ýolbarsdan soramagy maslahat berdi. Dyrmyk bolsa ýolbarsdan gorkýardy. Dyrmyk, Birden ol meni iýäýse? Diýip, ýol boýy pikir edip gitdi. Çünki Dyrmyk ýolbarsyň gaharjaňdygyny bilýärdi. Dyrmyk ýolbarsdan gorksa-da, Ýoginiň aýdanlaryny ýerine ýetirdi. Ol ýola düşdi. Beýleki haýwanlar bu pişigiň tokaýda aýlanyp ýörşüni halamadylar. Çünki öý haýwanynyň tokaýda arkaýyn gezip ýörmegi Akyla sygjak zat däldi. Emma Dyrmyk bulara üns bermedi. Häzir onuň garnagyrydan başga hiç hili zat ýadyna düşenokdy. Dyrmyk ahyry Ýolbarsyň ýanyna gelip ýetdi. Şol wagt Ýolbars bir agajyň aşagynda uklap ýatan ekeni. Dyrmyk ilkibada ony oýarmakdan çekindi. Soňunda bolsa bar gaýratyny jemläp. Ýolbars oýardy. Ýolbars dyrma göreme geň galyp, Sen tokaýda näme işleýäň? diýip sorady. Dyrmyk Ýolbars bilen derdini paýlaşdy. Ondan garnagyrynyň çäresini sorady. Ýolbars bolsa garnagyryň dermanyny bilmeýändigini aýtdy. Ol özlerine degişli bir dermany bilýändigini aýtdy. Munuň pişiklere peýda etjekmi, etmejegini bolsa anyk bilenokdy. Ýolbars. Agzyňa bir owurt suw alyp, ýere tüýkürmeli. Soňra ony toprak bilen garyp, palçyk ýasamaly. Şol ýasan palçygy hem iýmeli. Şondan soň tende garynagdan nyşan galmaz, diýdi. Ýöne Ýolbars bu dermanyň diňe özleri üçin degişlidigini ýene bir gezek aýtdy. Şol sebäpli pişik bu dermany makullamady. Eger bu dermany ulansa, Öňküden hem erbet boljagyndan gorkup, ol ýerden uzaklaşdy. Ýolbars. Sen iň gowsy gaplaňdan sorap gör, belki şol garnagrynyň dermany bilýändir, diýdi. Şondan soň Dyrmyk gaplaňyň gözlegine çykdy. Ol gaplaňy diňe aw awlaýan wagty tapmagy mümkindi. Sebäbi gaplaňyň bar işi aw awlamakdy. Emma Dyrmygyň bagty çüwdi. Ol gaplaňy bir çemendarlykda uklap duran wagty duş geldi. Pişik gaplaňyň ýanyna ýakynlaşdy. Soňra ol, Gaplaň daýy! diýdi. Gaplaň daş-töweregine seretdi. Bir görse, özüne meňzeş nätanyş bir haýwan öňünde durdy. Gaplaň, Sen kim? diýip sorady. Dyrmyk, Meň adym Dyrmyk. Eý Allajan, sen bize gaty meňzeş ahyryn. Size bir zat soramaga geldim. Aýt bakaly, saňa kömegim degse örän şat bolardym. Pişik öz derdini aýtmaga başlady. Soňra bolsa ol aýynyň ýolbarsyň ýanyna barandygyny, emma derdine derman tapyp bilmändigini aýtdy. Gaplaň. Men hem muňa çäre tapyp bilmerin. Biziň hem özümize degişli bir usulymyz bar. Emma bu pişiklere peýda eder öýdemok. O nähili usul? diýip sorady. Gaplaň. Biz tüýküligimizi alyp, ýaramyzyň üstüne çalýarys. Hatda ony agzymyz bilen edip bilmesek, Tüýküligimizi, penjämizi alyp, ýaramyza çalýarys. Şeýdip biz keselimizden gutulýarys. Pişik muňa hem geň galdy. Emma meniň ýaram ýok. Meniň diňe garnym agyrýar. Meniň tüýküligimiň bary aşgazanyma gidýär ahyry. Gaplaň muňa güldi. Onda bilmedim-dä, meniň saňa edip biljek bar kömegim şu. Eger tebip bolan bolsadym, derdiňi hem em ederdim. Emma ondanam başym çykanok. Dyrmyk gaplaňa sagbolsun aýdyp, ýoluny dowam etdi. Pişik ýaňy ugrajak wagty gaplaň oňa. Aý saňa näme üçin ýolbarsyň ýanyna gitmegi teklip etdi? Onuň özi hem köp bilýär ahyry. Ol öň birnäçe haýwanlara bejergi berdi. Sen ýene onuň ýanyna baryp sora. Haýyşt etseň, belki derman tap berer. Dyrmyk bialaç garnyny tutup, ýene aýynyň ýanyna gitdi. Ahyry ol aýynyň ýanyna geldi. Aýy şol wagt arynyň bally kumajygynyň ýanyndady. Pişik oňa, Salam, aýy daýy! Men ýene seniň ýanyňa geldim. Gaplaň maňa seniň bu işleri ökdüdigiňi aýtdy. Maňa hem kömek edäý-dä, aýy gardaş! diýdi. Aýy, Pişik gardaş, biziň dermanymyz özlerimize peýdalydyr. Meniň bejerenlerim hem özüm ýaly aýylar. Mysal üçin, biz kesellämizde aýagymyzy balyň içine salýarys. Şeýdip biz birnäçe sagatdan gowulaşýarys. Onsoňam, men şu wagta çenli hiç bir haýwana derman maslahat bermedim. Alla gorasyn, birden terslik bolup, biriniň ölümine sebäp bolamok. Soňra Aýy pikirlenip. Seni Aleranyň ýanyna ibereýin. O saňa derman tap berer. Onuň gowy ösümlik dermanlary bardyr. Dyrmyk, Alera kim-aý? Aýy. O neme, daş-töwereklerde bir tebip möjek bar. Onuň ady Alýera. Dyrmyk möjek sözüni eşidip, gorkdy. Sebäbi ol möjegiň ýyrtyjy haýwandygyny eşidipdi. Dyrmyk onuň ýanyna gitmekden gorkýan. Aýy muňa güldi. Gorkma, gorkma, ol erbet däl. Seniň eşideniň ýalandyr. Men onuň bilen mundan birnäçe gün öň duşuşdym. Ol maňa, Adamlar maňa ýyrtyjy haýwan diýýärler, emma men bular ýaly däl diýip, aladalanyp ýördi. Sen durma-da onuň ýanyna git. Belki, o seň derdiňe çäre tapar, ýöne ony tapmak hem kyndyr. Dyrmyk şondan soň tokaýyň ähli ýerlerini gözledi. Soňunda ol Alerany tapdy. Ýetdi. Alera şu wagt tutan awuny iýip otyrdy. Dyrmyk oňa salam berdi. Alera oňa seredip, Sen kim? Seni bu tokaýa ilkinji gezek görýän. Ýa sen gaplanyň garyndaşymy? diýip sorady. Dyrmyk, Ýok, biz bir-birimize meňzeş, emma men onuň bilen garyndaş däl, diýip güldi. Alira bolsa bir tarapdan awuny iýýärdi, bir tarapdan hem Dyrmyk bilen gepleşýärdi. Möjek birden durup, Ýeri menden näme isleýäň? diýip sorady. Dyrmyk, Men hassa, maňa seniň dermanyňy tapyp biljegňi aýtdylar. Möjek, Saňa muny kim aýtdy? Dyrmyk, Ony maňa Aý aýtdy. Möjek başyny ýaýkap. Heý. Elbetde men birnäçe dermanlar bilýän, emma bularyň saňa peýda edip-etmejegini bilemok. Mysal üçin, biz zäherlenen wagtymyz ýylan oty diýen ösümligi iýýäris. Emma bu derman möjeklere degişli, diýip jogap berdi. Dyrmyk. Näme? Ýylan otumy? diýdi. Dyrmyk bu oty iýmeýänligi üçin ýylana meňzeş zatdyr öýtdi. Alera dyrmygyň titränini görüp. Ýylan oty diýdigim ýylana meňzeş zat däl. Ol bir ösümlik. Ol biziň derdimize dermandyr. Isleseň sen hem synap göräý. Bu ösümlik dyrmygyň göwnüne ýaramady. Dyrmyk Alera sagbolsun aýdyp, oňa şeýle diýdi, Men iň gowusy derdimiň çäresini pişiklerden sorap göreýin. Olaryň garny agyranda näme edýärkä, bir gyzyklanyp göreýin. Alera. Aslynda dogry pikir. Tanamadyk haýwanlaryň derman sorandan pişiklerden maslahat sora. Şeýdip, Dyrmyk tokaýdan çykyp, öýüne tarap Ýola rowana boldy. Ol şunça wagty biderek geçirdi. Sebäbi dyrmyk başda ýalňyşypdy. Aslynda bir pişikden maslahat soramak başda akylyna gelipdi. Emma pişik şol wagt muňa üns bermedi. Öýüniň ýanyna ýetende bolsa bir garry pişik ýadyna düşdi. Ony tapyp derdine çäre tapmalydy. Ol derrew garry pişigiň gözlegine çykdy. Dyrmyk garry pişigi çemenzarlykda güneşläp ýatyrka tapdy. Dyrmyk oňa salam berip, derdini düşündirdi. Garry pişik. Bu hemişe biziň başymyza gelen zatdyr. Pişikler bu keseli ýygy-ýygydan duçar bolýarlar. Dyrmyk. Ýeri, ony nädip bejerip bolýar, aýtsana? Garynagyrdan ýörere takadym galmady. Garry pişik gülüp dur howlugma. Derman. Nädip howlukmaýyn. Ertirden bäri derman gözlemekden janym çykdy. Uzaklara gidip tokaýa aýlandym. Ýolbarsdan, aýydan, gaplaňdan, möjekden maslahat soradym. Garry pişik muňa geň galdy. Şoň üçin näme üçin uzak ýerlere gitdiň? Derman. Elbetde, garyn agyryma çydap bolar ýaly däl. Ýeri onsoň men näme edeýin? Nädip oturaýyn? Garry pişik, Onda men saňa aýdaýyn. Dyrmyk, Boluň-da, tizräk! diýdi. Garyn agyrynyň dermany aýagyň aşagyndadyr. Näme, aýagyň aşanmy? diýip geň galdy. Soňra aýagyny galdyryp seretdi. Emma pişik zat görmedi. Garry pişik. Onuň ýaly däl, pişijek! diýdi. Ine, seniň dermanyň aýagyň bilen basyp duran çemenleriňde. Dyrmyk muňa geň galdy. Ýer onsoň, men olary näme etmeli? Bu çemenleri agzyňa alyp, mazaly çeýnemeli. Soňra ony ýutmaly. Näme? Indi bolsa çemeni ýutmalymy? Elbetde, diýdi. Çemenler ýylan otlaryna-da gowudyr, diýip, Öz ýanyndan pikir etdi. Eger Dyrnak Aleranyň aýdanlaryny eden bolsa, ýylan otuny iýmeli bolardy. Täze çemenler ýylan otuna görä gowudy. Soňra Dyrnak çemenleri iýmäge başlady. Birden ýüregi bulanyp, başlasa nätjek? Eý-we, öljek bolýan öýdýän. Ýok, öleňok. Sen gowulaşyp barýaň. Nädip gowulaşaýyn? Meň ýüregim bolan ýer ahbeti. Beýle bolsa näme üçin dursuň? Ony gaýtar. Näme? Yzynamy? Elbetde. Ýöne, bar aňyrrak git, daş-töweregi hapalama. Dyrmyk ylgap çemenligiň gyrasyndan bir ýana baryp iýenlerini gaýtaryp başlady. Onuň gözlerine ýaş aýlandy. Şeýdip, ol bar iýenlerini çykardy. Biraz wagtdan soň bolsa Dyrmyk özüni gowy duýup başlady. Ah-ow, hezillikdigini, garyn agyrymdan gutulaýdym. Dyrmyk soňra garry pişigiň ýanyna gidip, oňa sag bolsun aýtýar. Garry pişik, Janyň sag bolsun! diýip jogap berdi. Garry pişik Dyrmyga gowy nesihat berdi. Her derdiň öz dermany bardyr. Her merhem bir ýarany bejermez. Käbirleri üçin käbir dermanlar zäher ýalydyr. Emma sen sen bol. Öz maşgalaňdan bolan haýwanlary gowy tanamalsyň. Olaryň dertlerine derman bol. Olar hem seniň kyn günüňde hemra bolar.